biaayaatihi aayatoota isaatiin beeke wa makhluuqaatihi uumaawwan isaatiin beeke akkana beekta jechuudha rabbii kee ni argita waan inni uume hattan jaahilli illeen agartee ni beeka jechuudha akka samii agartee namni biraa uumuu hin dandeenye dachii namni biraa uumuu hin dandeenye rabbii tokkicha malee akka halkaniif guyyaa halkan guyyaa keessa seensisee guyyaallee halkan keessa seensisuu rabbii tokkicha malee namni hin dandeenye ni beeyta

namni agarte aduu gabbaru walaa lilqamar walaa ammallee ji'aafillee hin sujuudina wasjuduu sujuuda lillaahi rabbiif wasjuduu sujuuda lillaahi rabbiif sujuudaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala anumaaf sujuudaa

arshii irratti ka ol tahe ol tahe jechuudha zaataan akka isaan maluun rabbiin subhaanahu wa ta'aala akka warri firqaan hedduun jallattuu taate karaa dharaa irraa istawlaa jettee hiitu sani osoo hin taane istawaa rabbiin ol tahe

ummata sifaata rabbii dhabamsiisu akkamitti tokkummaa waliin barbaadan sababaa kursiitiif sababaa jireenya garaatiif jechuudha hin taatu abadan hattaa walaw xalacati shamsu min maghribiha tokkummaa waliin barbaaduun hin jirtu jechuudha ummata akka ahbaashii ummata sifaata rabbii bakkaa dhabamsiisu ummata akhxaa hedduu aqiidaa keessatti qabu ummata agartee Islaamummaa irraa agartee hoo islaamummaa keessatti waan silaa ummata jallisu hedduu gadi fidu ummata akkanaa wajjin tokkummaa barbaaduun hin jirtu jechuudha alal arshi arshii irratti ka ol ta'e yughshi leeyla nahaara Ni hagooga Rabbiin takki hagooge halkan kana guyyaan. Takki ammoo guyyaa kana halkaniin akkasii wal keessa seensisee jechuudha. Yaxulubuhu ka isa barbaadu ka halkan kun guyyaa barbaadu ka takki guyyaan kun halkan barbaadu hasiisan daddaffitti martinuu yeroo ufii eeggatee ka akkasiin wal keessa seenu jechuudha. Yeroon halkanii geennaaniin guyyaan agartee bakka gadhiisuufii. Yeroon guyyaa geennaan halkan bakka gadhiiseefii. Washamsa washamsa aduu takki ammoo caxfii goona khalaqa samaawaatii sanirratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ka uume

guyyaa jaha keessatti uumee jedhe rabbiin garuu yoo fedhe guyyaa jaha miti kun jechuudhaan uumuu danda'a laakiin wanni kana godheef hikmaafi malee dadhabbiidhaaf guyyaa jahattii san itti guyyaa jaha itti fudhate jechuu miti

Rabbiin ol tahe ol tahinsa isaan malte ka isatti ka isaan malte jechuudha ka guddinna isaatiin malte tuni ammootu

guyyaa wayta aduun keessa jirtu wayta aduun jirtu akka ilmi namaa kun keessa deemee waa dalagatuuf halkan illeen hoo akka ilmi namaa kun hoo keessatti boqatuuf jechuudha maslahaa gabroottanii laale shanaffaan wanni nu beekuu qabnu ammallee cumuumu mulkihi wa tamaami sulxaanihi haythu kaana lahu alkhalqu walamru laa ligayrihi guutummaan agartee mulkiidha mootummaadha isaaf tahu li'anna namni haqa godhatu tokkolleen hin jiru uumatti walaa amrii tokko olii gade gaggara galchuu keessatti illee rabbii tokkicha malee haganuma irraa dubbannee bira dabarre jechuudha

rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan jedhu jecha inni daliilfaterra jechuudha ayatoota rabbi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabbaramaa tahu inni haqa godhachuu gabbarti yaa ayyuhannaasu kunoo rabbummaan waan jedhe yaa ayyuhannaasu yaa nama jedhe ucbuduu gabbara

maaliin jala deemuudhaan waan rabbiin itti si ajaje irraa fagaachuudhaan waan inni irraa si dhoowwe cufa irraayyuu jechuudha achi booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedhe alladhii isaa jacala godhe lakum isinii kanaaf al-arda dachii tana firaashan firaasha ka isinii godhe firaashan

akkuma aayata biraa keessattuu nu dubbatee suuratul anbiyaa'iin keessatti waja'alna samaa'a saqfan maxfuudha fooqii agartee tiifamaa nu godhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala ka lafa dhahuun hin jirre ka utubatti hin hajamne akkanumatti rabbiin subhaanahu wa ta'aala nu tolche jechuudha rabbiin nurratti laakkayatu jira laakiin

yoo roobni kun gadi bu'e margi marge horiillee nyaateetiniin hoo jiraata jechuudha. Eega ni'maa tana nurratti laakkaate booda maal jedhe falaa taj'aluu lillaahi rabbii kanaaf hin godhinaa falaa taj'aluu hin godhinaa lillaahi rabbiif laa taj'aluu lihaadha alladhii khalaqakum isa isin uume kana hin godhina jechuudha bara.

haala isin beeytaniin hin godhinaa rabbii kanaaf jechuudha gabbaramaa bira haala rabbiin harka jirtuun uumaan cufti risqiin cufti waa haala olii gadi gaggara galchuun cufti shariika biraa gabbartii keessanitti keessatti rabbiif hin godhinaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala haya itti fufna qaala ibnu kasiir rahimahu allahu ta'ala Abbaan kitaabaa waan jedhe qaala ni jedhe ibnu kasiir ibnu kasiir ni jedhe jedha rahimahullah rabbi rahmat isaa haaf godhu ibnu kasiir min xalabati ibnu taymiya darasaa ibnu taymiyaatii jedhaniillee akkasuma ammallee darasaa ibnu qayyimii jedhan ibnu kasiir

rabbiif masakamuudha wal iimaan iimaana ammallee harkaan islaamaa beekuudha ka duraa islaama jechuun agartee wanni isiin of keessatti qabattu harkaan islaamaa shan ganaa itti dhufna inshaa allah gabaabsinee jechuudha hadiisa dheeraa

Qaala yaa Muhammad ilaa aakhiril hadiis jechuudha. Gaafa tokko osomaa sahaabaan taa'an jechuudha namni tokko irratti bahe. Namichi addeenni huccuu isaa akkaan adiidha. Kan mataan isaallee rifeensi isaallee akkaan gurraacha. Ka wanni tokko irratti hin argamne faanni safaraa nama imala namni tokkolleen ka sahaabarraa hin beekin hamma inni taa'ee

sirratti agartee isheen yoo ati dandeettii deemsaa qabaatte warraallee waa dhiifte jechuudha. Ka ammallee ittiin deemtullee yoo qabaatte wanni tuni islaamummaan akkana guutamti jechuudha. Laakiin daruuraa jettee yoo ka keessaa waan kana keessaa dhiiftu taate hin jirtu jechuudha daruuraan agartee islaamummaa waan shanan kana keessaa akkuma taphatti daruuraa yoo itti nama hin geessin ati daruura jettee akkuma taphatti salaata illee laaffiftu jechuudha daruuraadha har'a agartee safarii jirette dhiisuu hin dandeettu salaata wanni kun guutattu malee islaamummaan tee hin guutamtu wanni shanan kun agartee laazimaa jiraachuu qabda hajjiin sirratti waajiba mallaqa argannaan mallaqa qabaannaan